Yɛn nyinaa kɔyɛ Ghanafoɔ but seesei no me mehunu sɛ ɛkuo kuo ne nsɔre no dɔɔso no ɛna ama saa ɛfrɛ no sɛ ɛɛ nkabom no mu ayɛ dɛ ateteɛ. Before no a yɛbaeɛ a na asɔre ɛni ha no ne yɛdɔ yɛn ho paa. Yoo abusuafoɔ ɛyɛ Doctor Jaman na mo hu me wɔ ha yi. Ɛyɛ Voice of Pan Africa Media ɛtwa ne ti ayɛ Vopam TV san yɛ radio sa ka ho. Na ɛnɛ no yɛde dwumadie bi a yɛ introduce no aba foforɔ a yɛpɛ sɛ ɛyɛ ɛyɛ Germany Hannover yɛwɔ yi. Yɛpɛ sɛ ne titiriw yɛne Ghanafoɔ yɛkɔ afie afie mu ne yɛne Ghanafoɔ yɛ dɛ ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa Ghana nkɔsoɔ dwumadie ho. Nti ɛnɛ no yɛn nsɛmmerɛ koraa no yɛpɛ sɛ yɛbɔ wura Ɛyɛ Hanover man hene Nana Ajiboh na yɛne no kɔtwetwe nkɔmmɔ baako mmienu. Enti sɛ woyɛ Ghanani na sɛ wowɔ Hanover kurodua mu anaa Germany mpo a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtie nkɔmmɔtwetwe yi bi na wo nso wode bi ayɛ dɛ atoto w'abrabɔ ho na woatu wo ho fo. Enti nneɛ, monni m'akyi no. Yoo, ɛm sɛ.

Abusuafoɔ yɛ Nana Ba Foawia a dodoɔ no ara frɛ no Gyebo na yɛanya no ɛyɛ Vopam TV so. Na Nana yɛbɛ mo akwaaba ɛba ɛyɛ asetena mu nkɔmɔdie ɛwɔ Vopam TV. Aa me nuanom, me na mɛma mo akwaaba ɛfiri sɛ mo aba fie. Metoa wo wɔ mo mo asoɛeɛ so a, ɛna moma me akwaaba. Nti waba mo aba fie deɛ, mema mo akwaaba. Ɛm sɛ ɛnɛ ne da a ɛdi kan a Nana yɛn nyinaa yɛatumi ahyehyɛ mmerɛ ama yɛatoa wo yɛ wo fie. Na yɛwɔ nkɔmmɔ bebree a Nana yɛpɛ sɛ yɛne wo yɛ dɛ ɛtwetwe ɛfa ɛyɛ Ghanafoɔ titiriw yɛwɔ ɛyɛ Hanover ha ne Ɛɛ, sɛdeɛ yɛn nnwumadie si teɛ ne yɛbaeɛ no, memfa no sɛ yɛn koraa deɛ yɛbaeɛ nkyɛe, na mo a yɛbɛtoo mo no, ɛɛ, yɛnhyɛ da nhu nneɛma bebree a ɛrekɔ so. But ne nyinaa mu no, ɛyɛ nsɛm a ɛɛ, ɛɛ, yɛhia yɛ pa ara ne ɛnnɛ nkɔmmɔdie no titiriw koraa nti na yɛbɛba ha. Ɛɛ, Nana Jibo, dodoɔ no ara saa frɛ no Jibo, ɛna ɔsan yɛ Nana Bafo Awua. Na ɛnnɛ yɛpɛ sɛ ɔnkyerɛkyerɛ ne mmienu nyinaa ansa koraa na yɛakɔ ɛyɛ yɛn nkɔmmɔtwetwe. Nana, yɛpa kyɛw, ɛka sɛ Nana Jibo anaasɛ Nana Bafo awie a, wowɔ nkyerɛmu bi a wobetumi de ama yɛn? Ɔdawuroma. Eh, mewɔ nkyerɛmu. Na Jibo no, ɛyɛ sukuu, ɛm sɛ ɛyɛ Susa no, anaasɛ eh, ɛyɛ me ara me din na me joine joinee no na mede benyaa Jibo. Ɛha, ɛyɛ George Baafoɔ Owusu Ɛkyɛn. Ah okay.
Ɛna me yii yɛ ara na ɛka bɔɔ mu ɛna ɛbɛyɛ Agyiboo.
Ah okay nɛ Nana yɛdase paa ne saa nkyerɛmu no sɛ wohwɛ ma Agyiboo no akɔyɛ eh, wankasa wo din no abbreviation no wakeka abɔ mu. Makeka abɔ mu yɛ saa na ɛteɛ. Ah okay. Eh, abusuafoɔ eh, Nana ɔwɔ guy name nti sɛ sɛ Nana ɔyɛ hard. Eh, Nana deɛ ɛwɔ mu ne sɛ. Yɛahu sɛ wo na woyɛ Hanover man hene ya tete a na nokorɛ wom no ɛne sɛ because yɛba yi yɛhwɛ wo dressing a biribi akyerɛ sɛ woyɛ ɔhene kɛseɛ na wobɛtumi abɔ yɛn nkyerɛmu kakra wadaworoma.
Menkyerɛ mo ahyɛaseɛ sɛnea ahennie no te ɛbaeɛ anaasɛ sɛe na wɔbɛsɛe no. Saa pɛpɛɛpɛ. Neɛ mede bɛfiri aseɛ, na meyɛ mmeranteɛ hene, na mpanimfoɔ a yɛba bɛto wɔn wɔ kurom hanom yɛ yɛ papa George Mone a wanya ne baabi kɔ, Onyame mfa ne kra nsie yie ma yɛn, ɛna yɛ papa Eh, Mister Ɔno nso anya ne baabi kɔ. Mister Twumasi Ɔno nso so anya ne baabi kɔ. Onyankopɔn mfa ne nsa ntrɛ nsie yie ma yɛn. Saa nso ara na yɛn papa Mister Owusu ɛyɛ yɛn nyinaa yɛfrɛ no Mister CK. Ɔno deɛ ɔte ase. Na saa mpanyimfoɔ yi ɛna ɛdwene ho sɛ a, aberanteɛ, woadi mmeranteɛ nhene akyɛ. wɔ Anova kuro yi mu. Ɛno nti no, yɛpɛ sɛ yɛbo aba so. Nti me papa CK, sɛ ɛnam sɛ ɔyɛ panin nti no, ne mma ne me pɛ. Nti mɛfrɛ me papa CK. Ɛna mmerɛ bi ɔfrɛɛ me na ɔse, Kofi, sɛdeɛ wasi atena mmeranteɛ akonnwa no so akyɛ no, seesei no, aduru mprɛmprɛnsoɔ bi a wo mfeɛ ɛkɔ n'anim nti yɛnhwɛ sɛ still ara no yɛbɛ wobɛdi mmeranteɛ he nti no yɛbɛbɔ aba so sɛ a yɛpɛ sɛ wobɛdi Hanover ɔman no so nyɛ sɛ ekuro Hanover na mmom Ghanafoɔ a wɔwɔ Hanover ha no yɛpɛ sɛ wo na woda wɔn ti ɛno nti wɔde too m'anim no me nso so megye ɔseɛ ɛyɛ ɔyɔ nti mmerɛ duruiɛ no na wɔn pagyaa me Ɛde me bɛtenaa ɔman akonnwa so, na ɔyɛ ɔman hene wɔ Hanover.
Yoo Nana yɛbɛda ase na ɛɛ ɛm sɛ sɛdeɛ dodoɔ no a ɛnɛ ne da sɛ wakyerɛkyerɛ ɛyɛ ahennie no mu yie ama meyɛ sure sɛ dodoɔ no a te sɛ woyɛ ɔhene wɔn sɛ Ghanafoɔ yɛdɔso ɛyɛ Hanover ɛɛ kurodua mu but yɛka sɛ Nana Ɛɛ, Bafo Awi anaasɛ Nana Agyibua a dodoɔ no ara nim sɛ ebia edin no da wo so kɛkɛ anaa biribi saa, but woame ate ase sɛ mpanyimfoɔ hyɛ da tena ase fa ebia wo mmɔdemmɔ ne wo dwumadie bi a wo nso woyɛ dɛ wodi boa ɛna yɛyi wo sɛ no ɛɛ yɛ dɛ bɛda ɔman no ɛyɛ Ghanafoɔ titiriw nyinaa yɛ dɛ ano na wo nso so no hwɛ na ka yɛbom na mmra no mmra no no wobɛhwɛ sɛ Ghanafoɔ problems ne n'asefoɔ. Yoo Nana, ɛyɛ good na Na na yɛbɛbisa sɛ, Nana woyɛ dehyeɛ wɔ ɛyɛ ɔman Ghana mu dada anaa sɛ sɛn na ɛteɛ?
Ɛnokorɛ ɛɛ wote edin Baafoɔ a na ɛnyɛ edin ketewa. Baafoɔ awua biara yɛ Asantehene Defence Minister anaasɛ ɔno na biribiara ba a, ntɔkwa ba a ɔdi kan.
Mefiri Asante kuro a wɔfrɛ no Nsuta Saaman. Tete no na wɔfrɛ no Agona Saaman, na ɛbɛdii Nsuta ase, nti seesei wɔfrɛ hɔnom Nsuta Saaman. Me papa. Ɛde na na sɛ Ashanti region asɛm no. Ashanti region asɛm na meka. Woka Samaa yɛ Asamaa no ɛm sɛ ɛdɔɔso bebree nti no mankyerɛ mu yie a amanfoɔ nhunu baabi a Asamaa no wɔ. Nsutane Saa pɛpɛpɛ.
Ɛwɔ ɛhɔ Mampɔn a woduru Agorɔ a na wamane wo nsa nifa. Ɛhɔ ɛkwan no so na ɛde wo ba abɛduru Agorɔ Asaman. Na na me papa nso so yɛ Kyidɔmhene wɔ Asanman, na me nana nso so na na ɛyɛ ɔhene, ayɛ a wanya ni baabi kɔ, na na ɔwusu sɛkyerɛ, ayɛ a seesei no yɛnya nsie no mfeɛ nsia ni a ɔfirii mu no, yɛnya mprɛ no korabeɛ, na amammerɛ kwan no ansa na yɛbɛsie ɔhene no, kyerɛ yɛanya n'abadiakyire ansa nti yɛretoto nneɛma bi, ebi a mmerɛ pa mu no Mintumi nhunu, ebia na fa me mfikyiri. Ane sɛ na ɛba no saa wobegya yɛ hɔ na woakɔdi ɛhene foforɔ wɔ ɛyɛ ɔman Ghana mu anaa sɛ sɛ na teɛ? Ɛɛ sɛdeɛ akonwa deɛ to wo a yɛn nsa ayɛ kyi nti mehwɛ. Ah ok Nana na wei deɛ wadaworo ma ɛm sɛ woama yɛahu sɛ woyɛ dehyeɛ dada wɔ ɛyɛ Ghana ɛyɛ Asante Asanteman mu ɛyɛ Agona. asaman. Na yɛpɛ sɛ yehu ɛyɛ ɛyɛ w'abakɔsɛ wo mmerante bere mu kakra, ɛhe na wokɔɔ sukuu, ɛhe paa na wohyɛɛ da tenaeɛ, na ɛkwan bɛn so koraa na wofaa so a wobɛpue ɛyɛ Germany Hanover man mu. Ɔda Roma Nana. Da w'ase. Ɛɛ meyɛ Asanteni Me maame ne me papa fi kuro baako so. Ɛyɛ a mɛdi kan aka Nasaman. Na me nana barima firi Mampɔntene. Na me nana baa firi Asaman. Kyerɛ sɛ kwan baako ara so. Kwan baako ara so.
Kwan baako ara so, nyɛ nkyɛn koraa. Ɛɛ. Na mekɔɔ sukuu. Ahyɛaseɛ no, sɛdeɛ Kraswan si teɛ no, mehyɛɛ aseɛ wɔ Sitov Kumase, ɛna yɛfirii hɔnom yɛkɔɔ State Experimental, nti from State Experimental no a yɛyɛɛ Common Entrance no, ɛna mede kɔɔ Adumai Secondary School. Kyerɛ sɛ area hɔ ara o, area hɔ ara. Mede kɔɔ Adumai Secondary School, na merekɔ Form Three no, ɛna mefiri Adumai Secondary School na mebaa Kumase Anglican. na ɛhɔ na mebewie Form Five. Enti Form Five no a mewieeɛ no na mede kɔɔ Sixth Form wɔ TI Ahmadiyya. Ɛyɛ a mewiee Eighty Three no mu. Nanso akyɛ yie kakra. Akyɛ, ɛɛ, akyɛ paa. Nyame ampata koraa, ebi a na. Na ne yɛn mu deɛ ne yɛ susua. Ah, ne yɛ susua. Mm, ne yɛ susua. Ɛɛ, Enti me nua panyin na edii kan tuu kwan baa aburokyiri man mu. Ɛyɛ Germany ha. Germany ha nom. Ɔbaa Berlin, ɛm sɛ 1980 no mu. Enti yɛwɔ sukuu mu ara na wɔyɛɛ sɛ nka memmra. Na ɛnam sɛ mo ara mo ani tua ɛdikehyen deɛ ɛm sɛ ɛyɛ ma yɛn nipa biara nti, awofoɔ no ampene Sɛ mensɔre menya adesua no na memmra aburokyirimaa mu. Nti me nua no de tekiti baeɛ no, ɛma me maame ama mamma. Ɔpɛ sɛ mewie sixth form no na mehwɛ sɛ mɛtumi akɔ, mɛtumi atoa so akɔ university a. Nanso so mpanyimfoɔ se yɛnkɔ te aduro mmra a? Ne nyinaa ne ahan. Sukuu a yɛkɔe a yɛrekɔ yi, sika yi ara na yɛde reba abɛpɛ. Ɛyɛ nokorɛ.
Enti mmerɛ a yɛwiee sixth form no, saa time na yɛn man panyin a wanya ne baabi kɔ n'ano yɛ. Papa J. Papa J. Na wabɛyɛ atoto varsity mu. Nti na kyerɛ sɛ Wɔtete fie. Enti sɛ meka sɛ metwɛn afe no biom ansa na manya kwan wɔ varsity a, wobɛse ɛ? Adeɛ sa a adeɛ kye no, na ɛkyerɛ sɛ mmerɛ ano na ɛkorɔ. Nti hɔ nom ara na me nua no se o, ɛneɛ saa adeɛ a, pam no o, twaa no o, ne nyinaa ne makye no. Sika korɔ yi ara nti neɛ, bɛsene na ɛbra. Nti ɔbaaɛ na ɔkaa yei guu mu na me ne no nyinaa yɛɛ dɛn? Yɛbɛsoɛ Berlin.
Nana, yɛ, yɛ, meba o, yɛnhwɛ ha kakra. Na, eh, w'awofoɔ, ɛm sɛ, sɛdeɛ wo kasa mu no, w'awofoɔ, ɛm sɛ na wobɔɔ ho mmɔden wɔ sukuu? Wonyɛ sure sɛ na wobɔɔ ho mmɔden wɔ sukuu nti na na wɔfɔɔso sɛ, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ sukuu no aduru mpɛmpɛnsoɔ bi? Anaa na wo ti no wohwɛ a na nsa nni mmoa wo anaa sɛn na ɛteɛ? Oh, etire no na edi boa me. Nanso so sɛnea midii kan kae no, sika pɛ yi ara ne ɛnne nam. Kwansen koro mu.
Kwansen koro mu, putogu mu ne hwiegu mu, kwansen koro na ɛkoro. Yɛsɔ wo furu dua na ate bɛhwe a, woasi, wosiane so so a, esi korɔ no ara. Enti ɛyɛɛ a nam so yɛde bɛkɔ akɔsua no na afei wobɛwie sukuu yi sɛnea ɛsɛ sɛ wɔawiawia wɔn tete tete fie a wɔnnya adwuma nyɛ yi. Ebia anka mekɔ kɔduru hɔ no anka ebia saa abrabɔ no mu na mefaeɛ. Nanso so metutuu me nan ase ntɛm a mebaeɛ yi, abrabɔ no akɔ yie. Kyerɛ sɛ, aboa wo.
Aboa me.
Aburokyire deɛ aboa me. Aboa me ne m'abusua nyinaa.
Nokorɛ. Ɛɛ, Nana yɛnsan nhwɛ no sei. Ɛɛ, mmerɛ a na wokɔ sukuu no, Memfa no sɛ ɛyɛ wo secondary level no na ɛɛ ɛfa ɛyɛ agodie mɛtumi aka sɛ bi a sports anaa biribi saa na na na wodi mu akotene because story bi a menyaeɛ no mete sɛ yɛse na wodeɛ mempɛ sɛ mea koraa mɛpere me ho aka na agorɔ bɛn na na woyɛ mu adeɛ paa mmerɛ a na woyɛ mmerante wowɔ mmerante ayi mmerɛ mu no a na wokɔ school no. Um, mmerante mmerɛ mu deɛ sports deɛ mebɔ me ho mmɔden paa wɔ Ghana. Na Ghana no ɛkɔyɛɛ sɛ aburokyire ha nom a nka sports a nka me yɛɛ no nka mɛkɔ akyi paa. Sable wo yɛ millionaire.
Wo nua nka me eh, nka me boro because me kɔɔ secondary school form one no biribi a mmirika ne yɛfrɛ no cross country. Ɛyɛ a yɛ saa aborɔfo ka marathon yi. Na mekɔ bi paa.
Ayere so a school nnipa bɛɛ wei na metumi tɔ so enum. Wow.
Saa time na madi mfie sɛ bɛɛ 15 edunum nso so na me ne mpanyimfoɔ no ɛpere so wɔn yam sɛ ei Akwadaa ketewa a w'akoma kyɛn pɔnkɔ. Ɛkɔ so ara tu ammirika ara, metuu hundred metres, mekɔ two hundred, mekɔ four hundred, mehuri long jump, ɛsɛ ahuri high jump. Na ne wiase koraa no, mebɔ bɔɔl hockey. ma ɔman Ghana.
Wow ei nana nɛ sɛ ɛɛ wohwɛ mu kura awofoɔ no na wɔn pere sɛ nka wobɛkɔ sukuu atena Ghana na biribi sie kura na wɔn hu wɔ wɔn mu a wɔn yɛ sɛ nka wobɛsa atoa so ba sɛdeɛ yɛdi kan ka no Nyankopɔn ne ɛna nim adekyee mu asɛm ɛɛ na wode ba aburokyire Anaa ɛnyɛ saa na na ɛteɛ, Nana? Ɛɛ, saa na na ɛteɛ. Na m'awo, m'awofoɔ no, na wɔmpɛ sports no. Because wɔhunu sɛ sports yɛ no akɔyɛ nkwadaa bɔne asɛm.
Kɔbɔlɔfoɔ adwuma. Kɔbɔlɔfoɔ adwuma.
Na nka na bɔɔl paa so so, menim bɔɔl bɔ yie paa, na mebɔ bɔɔl paa. Na papa baako wɔ me papa adwuma mu, na ɔyɛ aresani. Wɔfɔɔ so me papa ara sɛ ɔnyae, ɔnyae, ɔmma, ɔmfa yɛ fa ahodie mma yɛn, na anka yɛntumi mmɔbɔɔ no. Nanso me papa se, Saa time w'ani tua, dada ma. Ɛɛ, wo, wo, wokaa sɛ O papa o papa ama m'adwene abɛsi ɛyɛ question wei so eh, W'adaworo mma, mo papa, wo papa anaasɛ wo maame mma, mo nyinaa na mo dodoɔ yɛ sɛe? Nana wotɔ so sɛe? Me papa mma yɛyɛ nson ɛna me maame mma yɛyɛ nnan. Me maame mma yɛyɛ mmarima mmienu, mmaa mmienu. Me maame mma me na metɔ so mmienu. Na me papa mma deɛ, me na metɔ so mmiɛnsa.
Na na nea yɛne no twetwe nkɔmmɔ no, na ɛyɛ Vopam TV, radio, na yɛatutu yɛn anammɔn a ɛnɛ yɛne no ba abɛtwetwe ɛyɛ afisɛm nsɛm. Kyerɛ sɛ, nneɛma bebree akɔ so wɔ n'abrabɔ mu ne ɔsan aba a ɛyɛ aburokyire no, nneɛma bebree ayɛ dɛn? Akɔ so. Na seesei a Nana Amea ahu ɛyɛ n'abrabɔ mu, kyerɛ sɛ, ne maame mma, ne nua wɔn, baabi a ɔkɔɔ sukuu, ne kurom, ɔsan yɛ dehyeɛ. Sisi a yɛmfa no sɛ ne nyinaa no kukuruhweaseɛ no nyinaa no Nana de aba pie ɛyɛ Germany Hanover man mu na yɛpɛ sɛ yɛne no nkɔ ɛyɛ abrabɔ a ɔbɛbɔ kakra wɔ ha na yɛnhwɛ ɛmu afutuo ne nneɛma a yɛbɛtumi ayɛ dɛ ɛde asakyera yɛabrabɔ Yoo Nana ɛm sɛ ɛɛ sisi a no yɛmfa no sɛ ɛyɛ waba ɛyɛ ɔman Germany mu na wobaa ha sei no nso so no Yɛahu sɛ wɔabɔ bra bebree wɔ ha. Ɛno koraa titiriw na ehia yɛn because mpanyimfo ma yɛte aseɛ sɛ panyin a sɛbi ɔwɔ nwura mu no anaasɛ panyin a wɔwɔ efie no noa bi na ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ nwura mu. Nti yɛbɛto mo wɔ ha sɛ yɛayɛ a na eh, yɛpɛ nimdeɛ wɔ mo hɔ sɛ yɛayɛ so yɛbɛtumi de ayɛ dɛn? Atoto yɛn abrabɔ ho. Eh, woaba abrabɔ no nyinaa no deɛ wobɔ wɔ Ghana a wobɛtumi biara woayɛ. Seesei woaba ɛyɛ aburokyire. Na Nana wobaa aburokyire no mehwɛ wo so a wo mmeranteberɛ mu deɛ na ɛsɛ wonyɛ yize. Wote aseɛ? Na sɛ woyɛ barima mu, na wobaeɛ no, asetena mu a ɛwɔ ha nso, ɛte sɛn? Ɛɛ, wobɛyɛ adwuma anaa wobɛtoaa education no so? Sɛn na ɛteɛ? Yɛmfa nhyɛ aseɛ mfiri hɔ.
Ɛɛ, nokorɛ. Yɛreba kurom ha no, Sɛ bi mprɛ aduasa. Sika ne na ɛwɔ yɛn ani soɔ, sɛ yɛbɛpɛ biribi akɔ yɛn nkyi. Ɛno nti no, education paa deɛ, yɛanyɛ yɛn adwene sɛ yɛba ha nom a yɛbɛtoa so. Ba mebɛduru ha no, me wɔfa baako wɔ ha no, ɔ, meba no nom, mebɛduru ha no ɔse, ah Kofi, adɛn na wamfa wo certificate amma? Saa tam no ɔno nso wɔ university wɔ ha nom. nam so wɔfa. Ɛɛ, w'ani tua. Sukuu yɛakɔ biara, yɛaduru aburokyire nso a yɛbɛpɛ sika nso so a, wonsan aka sukuu ho asɛm. Nti ɔyɛ yɛ ara nam so wɔfa. Sukuu deɛ deɛ neɛ mɛyɛ no deɛ yɛmmɔ ngu na mompɛ adwuma bi ma yɛnyɛ. Na wɔse Kofi, ah nso so deɛ, adwuma ho wɔ den o. Yɛbaeɛ na adwuma ho wɔ den. Saa tam ne mmara a na ɛwɔ kurom ano, na ɛnyɛ asɛm ketewa. Germani fa w'adwuma na sɛ aban sɔ no mu a na wonni nkrataa a wode yɛ adwuma a, saa time no ne yɛbɛgye no twenty thousand marks. Nana mpacho mfie dodoɔ asɛm na woka yi na na na na nti na nti anasɛ iti something asɛm yi. Iti something asɛm na meka yi iti something asɛm na meka yi. Ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ mutu ɛnte sɛ akyɛ yie.
Oh ɛneɛ akyɛ. Sɛ meka gyɛɛma meka dɛ dɛ diima ka asɛm a dɛkyema ka asɛm deɛ a na ɛkyerɛ sɛ akyɛ. Nti no na akwasi yɛwiawia yɛn ho ɛna ɛkɔyɛ mfuom dwuma.
Tankwa wohwɛ mu a na factories nnɔɔso te sɛ nnɛ. Na ɛdɔɔso koraa no a wobɛyɛ dɛ wanya bi ayɛ. wonyɛ bi nyɛ saa time mu yi mfomudwuma na na doctor baako na na ɔwɔ krataa nti no yɛn nyinaa yɛ boa yɛn ho ɛkɔ ekuro bi so Hamburg nkyɛn hɔ ne yɛfrɛ hɔ nom Kolo ɛhɔ nom na wɔn dua saa strawberry Nti yɛkɔ na aduro fie bi wɔ hɔnom. Na ansa na abɛnya aduro fie no koraa so akɔ da mu no koraa no, me nua. Ɛno koraa yɛ problem.
Ɛno yɛ problem because house master no, house master no a ɔwɔ hɔ no, wonte efie hɔnom a, Ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛma akwan ama waba hɔ. Nti yɛtumi kɔtena kwaeɛ no mu twɛn ara kɔpem sɛ house master no time bɛso a ɔbɛpɔn akɔ ne fie ansa na yɛafiri kwaeɛ yi mu aba aduro fie hɔ nom abɛda ama ahomakye no mmiɛnsa na yɛasɔre because doctor no a ɔwɔ kurom hɔ no ɔno na ɔde ne krataa akɔto adwuma no soɔ. Wɔbɛfa yɛ afiri fie hɔ a car sika wɔtua wɔgye obiara one euro one one one mark ɛna adwuma yi so yɛ kɔ yɛ soso afuo mu adwuma o na ɛm sɛ wɔn a wɔn atena akomadan no akomadan fɔ mesrɛ mu o ma mo nyima no nsi bɛ bɔne. Ɛsɛ wɔn a wɔn ti ntoos asɛm na wɔkɛn nana. Wɔn a wɔn ti ntoos asɛm aduaba no te sɛ nea ɛti ntoos egu fam na wɔhwɛ a Kumasi ni. Ɛyɛ asɛm o. Abranteɛ.
Meyɛ dɛn me te saa nuaba yi. Ɛbrɛ. Nipa bɛbrɛ.
Ne sɛ nana yi na ɛnɛ sɛ wode compare ɛne nne yi di anɛ sɛ ɛnɛ yi wo kasa mmienu sɛ ayɛ sɛ ɛnɛ yi emu emu adwo kakra ahotɔ aba ɛnɛ sɛ ahotɔ aba mede wokɔ gyina ɛnɛ ɛnɛ nso yɛ brɛ o wɔse mo brɛ
Yɛ yɛabɛbrɛ o, yɛabɛbrɛ nea abɔ kwan ato hɔ nom na mo nam so a, mo tiatia so a, mo, mo, mo hwɛ yɛn anim koraa. Yɛntwi bere, yɛntwi bere ke koraa, yɛntwi bere. Koraa no, na mo nam yɛn so kikikikiki. Yɛabɛbrɛ, yɛabrɛ wɔ kuro mu ha paa ɛɛ. Sɛ meka polisi asɛm nso so a, ɛneɛ na neɛ kyerɛ sɛ, ɛnɛ wo nam hɔ a polisi busa wo asɛm bi. Obusa wo koraa nkosi hwee bi sei.
Woahu hankɔp dodoɔ a yɛde agu me nsa de makɔ police station ɛnam krataasɛm. Ɛnɛ na wonye ni sɛ mo mpɛ no nso a mobaeɛ no yɛse na bɔne nso dɔɔso wɔ mo afa yɛ Ghanafoɔ titiriw. Mekae sɛ. Me papa nua bi a ɔbaa ɛyɛ Germany na akyɛ mo time yi na yɛse ɔkɔtɔ ɛyɛ sigaret wohu sɛ sigaret machine sei ara na ɛsisi abɔnten yɛse wɔ ɔkɔ mia ɔde coins hyɛɛ mu a ɔmia baako ɔmia baako a na sigaret no hyɛ aseɛ instead sɛ ɔsɛ nka ɛyi baako pɛ na ɛba no afei na ɛyi bebree na ɔsesaa ne nyinaa ɛna kyɛ sɛ gu no ataadeɛ mu na ɔde kɔ na police hyia no na na sɛ wobɛyɛ biribi sei a Sɛ police no no ohu a ɔmfa wo ho yɛ dɛ ɛna saa tam no so yɛtumi ka sɛ ebi wɔ obi wɔ ha odi aduro wɔ ha na wasa akɔdi aduro wɔ ha na wakɔdi aduro na akɔdi nti ayi sɛ although sɛ mo abrɛ mo abɛbɔ kwan no one owei di ada but ayi sɛ mo mo mo soso no wo wo wo wo ne mpanyinfoɔ no bebree kasa na sɛ ɛɛ bɔne bebree so kɔ so ɛmo a aborɔfo no so ɛmɛ ɛbɛma yɛhu ɔmo bɛhu sɛ ayi sɛ yɛ no koraa no Yɛnhyɛ da nyɛ papa biara saa, anaa, Nana?
Ɛɛ, bɔne no deɛ, bebree kɔɔ so deɛ, nanso ɛm sɛ Ekuroma no ara na ɛkyerɛɛ ahɔhoɔ no bɔ bɔne no. Sɛdeɛ woka sɛ wo papa bi kɔ soro to sigareta na ɛsi abɔntene a, sɛ bi mprɛduasa, wamfa hammer na ɛbɔɔ machine no. Na deɛ ɔyɛɛ no, menka sɛ sɛbe ɛyɛ sɛ baako na nkoa ɔtɔ. Ɛna mahii no sɛ n'adwene mu na ɛkaa no na ɔno ara se, me, me ba.
Wode yɛmfa no sɛ machine koraa deɛ, ɛɛ, biribi atumi si. Ɛyɛ machine nko ara deɛ ɛtumi sɛe so wote aseɛ but ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn wosesa ne nyinaa. Ɛna na ɛna nka meka wo sɛ mede kan aka kyerɛ wo sɛ deɛ ɔyɛɛ no deɛ wanyɛ no yie na ɛwɔ sɛ nka ɔboaboa deɛ aka no ano de kɔ police station ɛfiri sɛ mmerɛ bi mekɔyɛɛ adwuma bi wɔ baabi restaurant na mehunuu obi passport. Nso mefaa passport no yɛɛ dɛn ɛde baa police station sɛ mahunu sɛ passport bi. So ho, saa pɛpɛɛpɛ na na ɛwɔ sɛ nka me nua panyin na nka ɔyɛ. Nanso ebi a adufuru pɛ nti no, ɔyɛ sɛ ɔmfa nkogu hɔnom na watwe no nkakrankakra. Na na onim sɛ bebree no a ɔrekɔ akɔtwe no, n'akoma na ɔrekɔ akɔsɛe no. Na Nana me ate nsɛm bebree ase wohwɛ mu a ɔhwɛ asetena a ɔmo mmerɛ no ɔmo bɛtenaeɛ na wohwɛ nnɛ a na ɛsɛ akɔyɛ sɛ ɛnɛ no no ɛɛ yafa yɛn ho adi because wohwɛ mu a saa time no koraa na police sɛm koraa nyɛ dɛn ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛnɛ no ɛɛ Nana yɛsa mmra Nana so na wa wama yɛate nneɛma bebree ase ɛɛ wabrabɔ mu na yɛde ba ha koraa mpo no a na ɛsɛ moanfa no ahogono so ɛɛ Nana wohu sɛ Wasa kɔyɛ ɔman hene a wowɔ Hanover a wohwɛ Ghana foɔ nyinaa so yi biribiara ni a wo na yɛdwa bɛtoa wo. Yɛbɛhwɛ a yɛbɛhu sɛ nansa yi mu Ghana foɔ a ɛwɔ ɛyɛ Hanover anaasɛ Germany koraa titiriw nneɛma bebree nkɔ yie eh, sɛ wode compare other eh, countries, foreign countries a yɛne wɔn nyinaa bɛhyia wɔ ha a Biribi koraa na ɛbɛsi a wɔhwɛ sɛ wɔbɛte wɔn ho ase na wɔaka mma intanɛt yi so, kyerɛ sɛ obiara koraa nte. Ne nyinaa so nkɔ mmerɛ a wohwɛ mu a ɛyɛ awareɛ ne sɛbi mprɛduasa, ɛyɛ nkwadaa sika yi a yɛse yɛaba yi, kindergarten ne nneɛma bebree. Nana, menim sɛ Nana Jibo deɛ yɛka sɛ kindergarten a because Wo mma dɔɔso wɔ ɛyɛ Hanover ha, nti Kinder-Gate asɛm deɛ, wo na ayɛ the best person a wobɛtumi akyerɛkyerɛ yɛ mu, anaasɛ wobɛtumi ahu kwan a yɛbɛfa so a kyɛsɛ wo ne ɔbaa no koraa te a ɛno nkɔyɛ suntudua anaa ɛnkɔyɛ problem bi ɛnyɛ dɛn ɛmma yɛn, nti Nana Wadaroma yɛanya saa opportunity yi deɛ, menim sɛ Ghanafoɔ anaasɛ abusuafoɔ nyinaa yɛ dɛn ɛretie wo, Wadaroma.
Meda wo ase. Eh. Sika no a wo bɔɔ so no yɛ kindergirl no sɛbi eh mate ho sɛ yɛ na papafoɔ no ne maamefoɔ no ɛko ho nanso tie sika no edin a yɛde ato soɔ. Nkwadaa sika. Tie edin a yɛde ato soɔ yɛse nkwadaa sika na akwadaa sika deɛ papa Wo ne maame no reko nkwadaa sika ho sɛn? Ɛnni kwan sɛ ɔne wo wo yere reko nkwadaa sika ho. Yɛsi yɛ nkwadaa sika nti na aban no atwerɛ sɛ kindergate nkwadaa sika. Nti mɛsrɛ mmarima no saa sika no ma mo nko ho ma mo nko ho meme nko obi ho da Ne mmusa a ɔbaa ne sɛ, Akwadaa yi sika bi aba anaasɛ tan bɛn na abɛtɔ mu a menyɛɛ bi koraa da?
Ẹ sẹ ẹ Nana yi ẹ ti sẹ wo ka sẹ wo no wo experience problem bia wọ ho da yi. Wo fi sẹ deɛ bẹ afutuo anaasɛ ɛdeɛ nimdeɛ na wobɛtumi aka akyerɛ yɛ yɛ nua mo? Because ɛm sɛ ɛyɛ adeɛ a sɛdeɛ medi ka kaeɛ no, Titiriw yɛ wɔn a sɛbi wɔn mma dɔɔso a wɔn sɛ sika no bom ba no tɛm biara na akɔyɛ problem. Nti sɛ Nana wo wo sɛdeɛ wɔsi atoto nneɛma yie saa na mɛtumi aka no. Ɛno nti na wonhyɛ da nya problem nyɛ dɛn mfa wo ba. Wobɛtumi ne akyɛ kakra kwan a wofaa so a abɛduru saa berɛ yi wonhyɛ da nyɛ dɛn. Wohu sɛ sika no bi wɔ hɔ a ebi wɔ hɔ a ɛkɔdi ɔbaa no accounts mu, Germanfoɔ no konto, ɛfrɛ no konto, anaasɛ ɛbɛkɔdi barima no nso konto mu. Ne mmienu fi sɛ sɛɛ na ɛteɛ anaasɛ ɛdeɛ bɛn kwan koraa na yɛbɛfa so a ɛbɛtumi ama saa problem wei because sɛ akɔduru baabi a mesɛ ɛgu yɛn anim ase dodo. Nana wo afotuo na yɛretie.
Deɛ mɛka no wɔ mu ne sɛ eh baabi a nkwadaa no dɔɔso wɔ mu no eh ɛyɛ a ɛba a ɛba no kɛse nti no sɛ ɔbaa no fotuo mu na ɛkɔtɔ a eh sɛbi ɛyɛ a na bɛrima no hunu sɛ ɔbaa no de reyɛ ade foforo bi. Ɛkɔba saa no nso a, na barima no ne bo afu. Nti me deɛ deɛ mɛka ne sɛ awofoɔ no, wɔn mmienu nyinaa wɔnya aboterɛ na wɔnka wɔn tiri mu sɛ sika no, nkwadaa no nko ara na mode rema wɔn a, momfa mma wɔn. Mma obi nkɔyi bi mfa nkɔyɛ ɔno ne Ɔno adeɛ a ɛbɛ switch no n'asɛ adeɛ a ɛfrɛ no sɛ ɛbɛyɛ ne fɛ. Ɛyɛ saa no a ɛma asomdwie ɛnyɛ dɛn ɛma saa sika no. Sika no ɛyɛ nkwadaa sika. Ɛsɛ Nana yi ne korakora mu no okay yɛ anaasɛ yɛ nteaseɛ mu kakra no yɛbɛtumi aka sɛ ɛɛ bɛɛma koraa deɛ adɛn nti na ntɔkwa wɔ kindergarten ho? Na woyɛ adwuma deɛ a Anaa ɛnyɛ saa mmom? Anaa sɛ na wobɛtumi asan aka aka ho? Because sɛdeɛ woka no nti na ɛma mesan bisa sa sɛ, sɛ bɛrima sɛ woyɛ adwuma deɛ a, adɛn nti na wokɔkɔ kindergarten no? Because sika no ɛyɛ main purposely for nkwadaa.
Sɛ woyɛ adwuma deɛ a, wonkɔko saa sika no. Sɛ wonyɛ adwuma nso so a, saa sika no ɛnni kwan sɛ wokɔko wɔ ho. So ɔho, deɛ bɛ nti na ɛwɔ sɛ ɔkɔko wɔ ho? Because ɛyɛ nkɔlaa sika. Awofoɔ yɛde abrɛ sɛ yɛmfa ma, yɛmfa nhwɛ nkɔlaa no. Na deɛ bɛ nti na wo maame woko wɔ ho? Deɛ bɛ nti na agya wo soso woko wɔ ho? So ɔho, nti no mɛsrɛ mo, mɛsrɛ anuanom a moko wɔ saa sika no ho, mesrɛ mo, monya nkɔlaa no sika no, ɛma wɔn.
Oh, yɛbɛda ase. Eh, Nana se, eh, ho hia sɛ sɛdeɛ ɛteɛ biara no mobɛko ɔsɛe sika ho, because sika no ankasa yɛyɛ ma ɛyɛ mmɔfra no a wɔaba wiase no. Ɛm sɛ Africa, kakra a mepɛ sɛ menka ka, Africa because of yɛn no, biribi sei nni yɛn man mu nti, yɛbɛhu biribi sei wɔ ha a, na ɛfofo yɛn, na yɛn adwene nyinaa akɔdi so. Ɛno na wohwɛ ma ɛde ntɔkwa ne awaregyaeɛ bebree a ɛnnɛ yɛhu no ɛyɛ akwantuo mu no ayɛ dɛn? Ɛde aba so. Na Nana Bafo Awia ama yɛate aseɛ sɛ, eh, mo, mo nya mo ho aboterɛ, na sika no mo hu sɛ ɛyɛ nkoraa no sika, na mo no mo atumi ahu kwan a mo bɛfa so, daakye mo de nkoraa no bɛyɛ dɛn bɛfa so. Na ayɛ sɛ mmerɛ koraa no yɛ bɛfa saa kwan wei so atwa yɛn ho ɛyɛ simma baako ntɛm ayɛ dɛn aba, na yɛ baa nkɔmɔ no deɛ aka paa a ɛmu ɔdɔ a ɔsɛ yɛ di no, yiyi wɔ asom na twɛn yɛn, yɛn twa yɛn ho mmra sisi a. Yo abusuafoɔ yɛkɔgyee nkratoɔ saa kɔnom nsuo kakra bi yɛdɛ ɛbaae na yɛbɛsan aba ɛyɛ Nana Abaafoɔ awia hɔ na ɛm sɛ dwumadie no yɛatwetwe nkɔmɔ ara fine Nana Ame ate nneɛma bebree ase but yɛnsɛ mmerɛ koraa no yɛnsan nkɔ Nana so na yɛn wrap up na yɛmfa ɛyɛ dwumadie no nyɛ dɛn mmra nawieɛ Nana masan aba wo so biom. Na Nana yi, sisi a na me si yɛdi nkɔmmɔ no ara fine. But sisi a wakɔyɛ ɔman hene a ɔwɔ Hanover yi. Nana fi sɛ yɛnom yɛbaa Hanover yi a yɛbɛhuu Hanover yi, yɛnhuu nkabɔ biara, nkabɔm biara wɔ Hanover ha. Eh, ne titiriw sɛ wohwɛ ada Stadt no, eh, Germany ni bɛka sɛ Stadt. Na wohwɛ Ghanafoɔ a ɛwɔ hɔ a, Wohwɛ mu a, wotumi sɛ afe biara wɔwɔ afahyɛ anaa kyerɛ sɛ festival bi a wɔdi as Ghanaian Union. But aha no Vaha nko ara deɛ, Nana, yɛnnim adeɛ anaa yɛnnim bɔne bi a yɛayɛ anaa yɛn mpanyimfoɔ a yɛbɛto wɔn wɔ ha sɛ wɔn na anni nkabom dada na wɔde asɛe yɛn a, Nana, yɛnnim deɛ ɛrekɔ so. Nti ɛnnɛ deɛ yɛanya wo Nana Boafo awia a, kyerɛ sɛ wonim deɛ ɛrekɔ so biara no, wo na wobɛtumi ama yɛn nkyerɛmu na afei no woama yɛahu the way forward. Nti wada Roma no anaa dasebrɛ wogye so sɛn? Nkabɔ mu no, me me firi Hamburg a me baa Hanover ha nom deɛ, me baeɛ no na mpanyinfoɔ a wɔn wɔ ha a meka sɛ wɔn ebi nye wɔn baabi kɔ no, me ba bɛtoo Ghana Union Infact, na Union no na ɛyɛ wɔ Nkabɔ mu. Ɛnyɛ sɛ mobaeɛ a motee sɛ ebi nni hɔ. Na Ghana Union wɔ ha pa ara, eighties no mu. Ayɛ a na yɛyɛ biribi, nneɛma bebree. Yɛyɛ cultural display. Sɛbe me a mete ha yi, cultural display no a na meyɛyɛ no, me koraa na me na na meyɛ ɔkɔmfoɔ a na mewɔ mu. Ayɛ eites no mu asɛm no koraa na na mo nnɔɔso no, motumi nya nkabom. Ayɛ na Ghana Union nkabom a yɛwɔ yɛwɔ kete group ayɛ a eh, bu eh, Pastor Afirifa ɛka group no ho a na ɔbɔ twene ayɛ a ne nua panyin a Bishop Brobe ayɛ a ɔwɔ Hamburg ɔna na ɛbɔ ɛfrɛ nsɛ kete no. Ɛyɛ that time eighties no asɛm na woka. Ɛno koraa na mesɛ mo nnɔɔso. Ne yɛ nnɔɔso. Ne yɛ nɔɔso nso na yɛ nkabɔ mu yɛ nyinaa te yɛ ho ase. Ei me ba o na wofi sɛ deɛ paa nti na ɛma sesi a yɛnni nkabom? Because sɛ yɛ ka sɛ nkabom a ɛnkosi da bɛn na yɛbɛnya nkabom na ɛdeɛn na atɔ kyema nti a up to now yɛnni nkabom a ɛyɛ Hanover kuro kakraka wei nyinaa na na a wo da ano yi up to now yɛnni nkabom saa a yɛbɛtumi nso ayɛ biribi ama yɛ ho ɛma daakye Nkwadaa na wɔn so ba no bɛ abɛhwɛ so. Ah first no na kyerɛ sɛ yɛn nyinaa kɔyɛ Ghana foɔ but seesei no me mehunu sɛ eh, ekuo kuo ne nsɔre ne dɔɔso no ɛna ama saa ɛfrɛ no sɛ eh, nkabom no mu ayɛ dɛ ateteɛ. Before no a yɛbaeɛ a na asɔre ɛni ha no ne yɛdɔ yɛn ho paa Ana asɛm a woka yi deɛ, sɛ woka sɛ na nsɔle adɔɔso nti na ɛma ɛkuokuo a, nsɔlefoɔ no ɛm sɛ wɔn te a ɛbɛha wɔn kakra o. Ɛnha wɔn. Yɛse twene anim da hɔ a, yɛmmɔ nkyɛn. Twene anim da hɔ a, yɛmmɔ nkyɛn. Yɛyɛ baa ha a, na asɔre nni ha no. Na obi bɛbusa sɛ, kwan bɛn so na asɔre afɛ te sɛ Ghanafoɔ yɛntumi nka yɛn ho mmom? Sɛ yɛbɛte aseɛ koraa a, yɛse Bible no koraa no, ɛgyina hɔ ma ɔdɔ. Bible se yɛn nyinaa ɔdɔ na ehia.
Nanso na afei adɛn? Na sɛ asɔre no wei kɔ wei asɔre a wei nkyerɛkyerɛ nko, wei nkyerɛkyerɛ nko, wei nkyerɛkyerɛ nko. Nti wei wei fa wei adamfo a akɔyɛ sɛ ne nkyerɛkyerɛ nti no Ontumi ne ne nyɛ dɛn? Nkabom mu no nti ne mma. Nso ne yɛn nyinaa Bible baako yi ara na yɛkura. Nso obiara ne ne nkyerɛkyerɛ. Sɛ Nana awia yi deɛ wabie key paa o because eh, m sɛ Hanover man yi tie a eh, nsɛ ayɛ sɛ nsɔlensɔle no ama yɛn mu atete instead of sɛ Ɔse yɛka yɛn ho bom. Sɛnea nkabuo mu bɛba no ama emu atete me saa na mehu no. Because wohwɛ mu a yɛ Ghanafoɔ a yɛwɔ Hanover ha yɛ dɔso paa Nana wohwɛ mu a wɔn a wɔn din wɔ aban mu ɛne wɔn a wɔn din nni aban mu koraa yɛka abɔ mu a na ɛsɛ yɛ numbers no kɔ n'anim ɛɛ up to now yɛnni hwee wɔ ha nti Nana sesei the way forward a moyɛ no ɛne sɛn? Ɛyɛ me sɛ woka sɛ yɛnni hwee wɔ ha. Hwee paa deɛ yɛwɔ biribi wɔ ha. Yɛwɔ biribi wɔ ha. Aban no, ɛyɛ every year biara no, aban no atwa sika ma Africans. Ɛyɛ a yɛmfa nyɛ saa cultural wei a mopɛ sɛ wopɛ sɛ wohunu no. Aban no atwa sika gu ato hɔnom. Nanso yɛn tuntumfoɔ no ne yɛn kɔ anim.
Oh really? Yes.
Tuntumfoɔ no nea nkɔ anim. Ne titiriw Ghanafoɔ.
Ne titiriw Ghanafoɔ. Ɛnyɛ ne titiriw Ghanafoɔ. Yɛ bibifoɔ no yɛ musa yɛ nhwehwɛ. Ne sɛ saa opportunity wei nyinaa wɔ hɔ but yɛ ayɛ nhwɛ han na ɛrehye gu. Ɛna ɛrehye gu o.
Ɛrehye gu because Yɛ yɛfrɛ sɛ aban na ma yɛ Africans baabi a yɛnkɔ meeting. Ɛwɔ hɔ, efie no si hɔ. Ɔnso ɛyɛ sɛ nipa kakraa bi na nim. Baabi a ɛfrɛ sɛ ɛɛ Asanteman ɛɛ Union. Valentine Sra si hɔ. Valentine Sra si hɔ. Saa aborosan no, aban no de ama afrɛ sɛ ahɔhoɔ. Sɛ ɛhɔ na ahɔhoɔ mo monte kuo na monkɔ mo meeting. Wɔn atwa sika to hɔ sɛ afe biara no deɛ wopɛ sɛ wo woyɛ biara no kɔyɛ bɛgye sika no na wo deɛ fa receipt ɛbra sɛ sika a mekɔgye yei sei ne sei na mede ayɛ nanso wɔn biara mfii swimming Aban no atwa ato hɔ sɛ Ghanafoɔ mmaa mɛsene nkɔ swimming mfiri wɔn nkɔ nkɔsua. Na asɛm a.
Wɔabɔ ho dawuro akyerɛ nso ɔbaa biara nni hɔnom a watu ne anan mu. Sika yi da hɔnom a nti papa no a ɔhwɛ saa sika no ɔka kyerɛɛ me sɛ time bi yɛde bɛto hɔ afeso a ne yɛmfa nyɛ biribi a na wɔn asan abɛgye wɔn adeɛ. Anaa na wonyɛ sure sɛ nkabom a yɛka ho asɛm yi ara ne nti na ɛma saa nneɛma wei mu nyinaa ɛkɔ so yi? Ne nyinaa ka ho bi. Because mehu sɛ saa sika wei a woka yi, nyɛ baakofoɔ na ɛbɛtumi atene ho agyina hɔ sɛ wɔrekɔgye. Gye sɛ yɛnya nkabom na yɛanya leader na yɛn nyinaa yɛde yɛn support ayɛ dɛn ama no na watumi adi anim ayɛ dɛn akɔ akɔpere biribi sɛ ayɛ dɛn ama yɛn. Eh na medi ka kae nana way forward paa no ɛne sɛi because eh hɔ no hia sɛ yɛ a obi a wotie yɛ biaa no bɛhu sɛ eh yɛne nana bɛdi nkɔmmɔ yi eh ne titiriw yɛ problem yi koraa yɛ raise yɛ nana ama yɛahu sɛ way forward biaa no sei ne yɛ plane a yɛpɛ sɛ yɛyɛ dɛn yɛyɛ.
Na sɛ yɛyɛ yɛ adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ deɛ a yɛn nyinaa yɛma ban korom na yɛhu sɛ ebia afe aso yɛpɛ sɛ yɛyɛ African day Yɛwɔ panyin a ɔda ano wɔ kurom ha. Ɔyɛ Nigeriani. Ɔno na ɛhwɛ biribiara so, African wei no. Ɔno na ɛda ano a ɔyɛ a ɔwɔ parliament hɔnom. Nti no ara sɛ deɛ ɛpɛ sɛ yɛyɛ no, yɛde kɔ akɔto n'anim. Na waka wama go ahead, wɔn nso so de akɔ parliament. Sɛ sei ne sei na Africanfoɔ no pɛ sɛ yɛyɛ dɛ, wɔn yɛ. Nti no, sika sei na wɔn hia. Ɛno ara no no, woammisa a, yɛremfa mma. Ade no da hɔ. Nanso yɛn nne aye yɛn ho, yɛaka yɛn nan ato so sɛ Bafan a ɔte fam. Na sɛ Daney, eh, ne nyinaa no, sɛdeɛ wokaeɛ no, ɔsɛ yɛhyɛ, yɛ organise as Ghanaians na yɛtumi yɛ dɛn, ɛkɔ yɛn anim. Enti, okay, ɛm sɛ yɛ mmerɛ no nti, eh, Nana, na mewɔ asɛm baako bi a mesan pɛ sɛ mebusa wo. Ɛm sɛ, Sɛ wohwɛ mu a Ghana foɔ a yɛ yɛhyia mu wɔ ɛyɛ me deɛ mɛ te maka sɛ ɛyɛ Hanover because aha na mete. Wohwɛ mu a ɛɛ yɛatete tete problems bebree but wei akɔyɛ afidie so nti ɛyɛ a ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ obiara din. Ɛɛ Ghana foɔ ayɛ sɛ yɛgye yɛn ho menaa dodo. Wobɛhwɛ na ɛɛ yɛn nsɛm akɔduru aban anim, yɛn nsɛm akɔduru police anim ne nyinaa mu no nso no yɛ ara na yɛde yɛn ho kɔ. Na nana sɛbi yɛwɔ mpanyinfoɔ a ɛte sɛ mo wɔ ha yi ne mpanyinfoɔ bebree a asɔfofoɔ mpanyinfoɔ bebree a wɔwɔ kurom ha yi deɛ nti na yɛnya problems a ɛntumi nhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛbɛba yɛ mpanyinfoɔ a yɛwɔ mo wɔ ha yi na ɛbɛkɔ akɔduru aban anim because mehu ne sɛ the moment a anaasɛ the more a ɛkɔ aban anim no na Ghanafoɔ nso yɛn nneɛma bebree no ɛka akyiri anaasɛ wɔn mu ho yɛ kye dodo nana deɛ nti na up to now ɛɛ saa nneɛma wei da so kɔ so. because wo na aman no hyɛ wo nsa nti wo na biribiara ni a ɛwɔ sɛ yɛbusa wo.
Yɛn abibifoɔ a yɛwɔ sɛbi ɔman German mu no, adufuru pɛ nti no ɛna ama no aba saa. Sɛbi wo ne wo nua bi bɛtena ase abɔ pɔ Adididya biara nso so, ani amu na nenam o. Ɛyɛ nokorɛ papaapa. Adididya, ani amu na nenam. Na nka deɛ ɔrepɛ adeɛ akɔ kɔtɔkɔ so so deɛ, sɛ no nka ɛnyɛ n'aborɔ. Yɛn nnipa no, menhunu adwene a ɛwɔ abibifoɔ tirim. Wo ne wo nua bɛtena ase abɔ pɔ kama ama nteaseɛ ayɛ adwuma. Sɛbi ɔfiri sɛ wanya baabi agyina no, na afei no ɔɔb, ɔɔbɛkyerɛ wo sɛ Ɔno koraa na ɔnim sen wo.
Nane, Ɛɛ, ɛm sɛ woka sɛ adididya wɔ hɔ yi, ɛne mu na na ɛnam yi. Ama m'adwene akɔsi so sɛ, sɛ wohwɛ mu, ɛyɛ, ɛyɛ Germany kuro mu ha a, yɛ, yɛ, yɛ Ghanafoɔ yi a yɛwɔ ha yi, ɛɛ, wo mmiɛnsa yi, yɛka sɛ wo mmiɛnsa yi a, ɛɛ, wobɛhwɛ yi na barima ne ɔbaa, sɛdeɛ Nana wodi ka ka, wɔbɛtena ase a, anya, ɛ, ɛ, ɛ, kyɛ sɛ akɔ agreement sɛ, o, ɛɛ, maame, tua biribi sei ma me, na me nso sei na mɛyɛ ama wo, but the moment a, Ɛɛ, wei bɛtua wei ama wei, na wei bɛyɛ sei no, wobɛhwɛ na afei ɛ, mente me ho ase bebree, na afei akɔ akɔwie sɛ, o, oh, me koraa ɛnyɛ me ba, yɛnkɔtwe mogya, biribiara ni hɔ a ɛkyɛ sɛ ɛyɛ me ba. Ɛɛ, sɛbi mprɛdeasa. Ɛɛ, ma menyi question ano. Ɛno nso bi ka ho. Ɛɛ, sɛ wo ne wo nua ab, akɔ agreement, moakɔ apam. Adɛn nti na apam no, moakɔ saa apam no awie? na afei akyiri yi wosan bɛsesa w'adwene. Wo ne no akɔ apam no, sɛbe mprɛ aduasa, worepɛ asetena. Nipa no a waba no hɔ no, ɔno na ɛwɔ asetena a ɛwɔ so ɔboa woɔ. Na wotena dɛnkyɛm so, woretwa nsuo a, na woate dɛnkyɛm so a, sɛ yɛnnidi no atɛm. Saa pɛpɛpɛ. Adɛn nti na akɔduru asuogya wie deɛ afei na abɛka kyerɛ sɛ ɔdɔnkyɛm w'anopɔ?
ha adwen
nti mɛsrɛ yɛn nua no mo mmeɛmfa nokorɛ ɛne nkabom no yɛmfa nante German na twitwa ɛnan ntini no so so ɛnyɛ adeɛ a sɛde ɛde biribiara bɛbrɛ wɔ mmoa mmoa ɛmmoa wo biabiara Wo we wɔ foɔ nsa a. Ahwɛ wo deɛ. Ahwɛ wo deɛ. Yoo ɛm sɛ yɛ mmerɛ no nti na ne korakora koraa no yɛwɔ eh, nsɛmfua mmienu bi anaasɛ question mmienu bi so a yɛpɛ sɛ yɛmusa Nana because ɛm sɛ question wei no sɛ yɛanhyɛ da amusa Nana a na baa yɛbaa yei eh, ne nyinaa yɛ sɛ yɛ man Ghana mu ne korakora yɛbɛkɔ koraa yɛ, yɛ man Ghana mu Nana m sɛ Nana bɛdi ho adanseɛ yɛ nansa social media ayi aba yi eh, wohwɛ mu a Amanfoɔ kasa tia yɛyɛ yɛn hemfo bebree ɛkyerɛ sɛ yɛn hemfofoɔ no ɛɛ wohwɛ mu a nneɛma bebree asase koraa na ɔsɛ ɛyɛ nipa baako deɛ ano atɔn ama nipa mmienu ɛɛ a kyɛ sɛ yɛn hu mfasoɔ dodoɔ naa saa na dodoɔ naa kan sɛ yɛn kyɛ kane no ahemfofoɔ naa ne yɛn hu wɔn a na wɔn tumi yɛ biribi bo wɔn man no ɛnɛ no ahemfofoɔ no aba no deɛ ayɛ sɛ Ayɛ sɛ sika anaasɛ nsase na wɔbɛtɔn di yɛ, na na wakɔyɛ ɔhene a ɔwɔ ɛyɛ aburokyiman mu Hanover yi. Ɛdɛ bɛn afotuo anaasɛ ɛdeɛ bɛn nsɛm na wowɔ ka kyerɛ ɛyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ Ghana a yɛde saa nsɛmmuo nyinaa agu wɔn so yi, sɛ sɛ wɔman yɛ kyekyere no kwan sei a ɛbɛkɔ so? Nsase no ne ahemfo no nsɛm no deɛ sɛbi mprɛ aduasa. Ɛha adwene. Na mmara Mmara na ɛnyɛ adwuma wɔ Ghana. Mmara nyɛ adwuma wɔ Ghana. Sɛbi, adeɛ a wahunu sɛ wo nua bi yɛ sisi no na wakɔ ah police station akɔbɔ police naasɛ ɔde akɔto aban anim no, aban no nhwɛ. Nti saa wei no sɛ yɛama mmara no anyɛ adwuma a, ɛ, mpanyimfo no de saa ara. Na sɛbi sɛ nka wɔretɔn adeɛ no koraa no, asase no de asiesie. baabi korɔ no a wɔyɛ teɛ no a, nka ɛnyɛ hwee. Nanso wɔtɔn a, na saa sika no wɔasa adi. Me a mete ha yi, me nsaase bɛyɛ nnan ayɛ a ɔhene no asa asa afa akyire saa ɛretɔn asa adi.
Na ɔhene a ɔno yɛsan tɔn ne nsaase di.
Na kyerɛ sɛ ɛyɛ den.
Wokɔ wode kɔma polisi a ɛnkɔ hwee. Mmara nyɛ adwuma wɔ ɔman no mu. Nti yɛbɛsrɛ ɔman Ghana mpanyimfoɔ no a yɛatu yɛn ho de wɔn abɛsi hɔ no, wɔnhwɛ sɛ mmara ɛbɛyɛ adwuma wɔ ɔman no mu. Na yɛn a yɛwɔ akwantu, yɛn akwantufoɔ koraa na yɛhunu amane mmɔɔ. Because sɛnea awɔ berɛ yi, onipa bɛtete ne mmɔwerɛ mu nkakrankakra nkakrankakra de aba ɔman Ghana mu abɛyɛ agyapadeɛ na ɔnsan n'akyi mmra no, ɔsan n'akyi ara na ahemfo yi sɛ, oh, wafiri hɔnom, yɛama anu nam wei ha nom, oh, yɛntɔn ma no, ɔbɛba no na kyerɛ sɛ, deɛ wayɛ no awie, yɛrenkɔ baabiara. Eh, ok, mentwa me ho mmra wɔ simma baako ntam na yɛmfa dwumadie no, ne korakora no, mmra n'awieɛ. Abusuafoɔ, ɛmsɛ yɛtwaa yɛn ho sima baako ntam ɛyɛ dɛ ɛbaeɛ na ɛmsɛ yɛn mmerɛ no nti yɛde yɛn nkɔmmɔ twetweɛ no ɛntwɛ koraa yɛde bɛba awieɛ na mepɛ sɛ menkɔ Nana so na memusa no ɛyɛ abakɔsɛm baako bi na sɛ ɔbɛnya ho nkyerɛmu de ama yɛn a. Nana Wadaroma, yɛbaa ɛyɛ kurom ha yi, yɛate kuro bi din yɛfrɛ hɔ Harmɛn. Ɛsɛ Harmɛn no yɛ kuro bi a Ɛwɔ ɛyɛ Nidzadzastin mpɔtam a yɛwɔ yi, na yɛn te a yɛteɛ ne sɛ ayɛ sɛ ɛyɛ Asantefoɔ ne wɔn wɔ ɛyɛ relationship, ɛtwa ka bi. Na wo nso woakɔyɛ obi a sɛbi woyɛ Asanteni na wosan yɛ Ɔmanhene wɔ Hanover ha deɛ, meyɛ sure sɛ wobɛtumi ama yɛn nkyerɛmu kakra na atiefoɔ nso so ate biribi afa ho. Ɛte sɛn Nana Wadaroma? Me nua deɛ wobusa me yɛ nokorɛ. Ashanti region yɛne ekuro a wofiri Anova ha ɛkɔ a hɔ nom a ɛmu ntwe ayere so a sima aduasa ɛnnuru koraa na waduru hɔ nom. Yewura a wanya ne baabi kɔ na sɛ Otumfoɔ Opoku Ware na wɔbɛsaa saa nkabɔmu no, na mmerɛ bi a ɛtwaa mu, Otumfoɔ tutuu ne nan baa hanom maa eh, Ghana Union. Nansɛ saa tam sɛ na yɛnni yɛn tetee kuo ahyɛ ɛfrɛ no sɛ Ghanaian wei no mu nti Ghana Union. Yɛkɔ kɔhyia eh, Otumfoɔ Opokuare kɔgye na wa wa tuu wɔ Hanover Airport. Ɛmaa Hamelfoɔ mpanimfoɔ baa bɛhyiaa no ma wɔde no kɔɔ saa kuro no so. Adeɛ kyeeɛ nso so, yɛsan de Yekete toaa no wɔ kuro no so ma yɛkɔyɛɛ cultural display Ɛma kurow no ani gyei. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Yɛduruu hɔ no. Ɛyɛ, ɛyɛ Hammer yi ara yi. Hammer ha yi ara.
Wɔn ne Ashanti region. Na mintumi nhu yɛn nana Osei Tutu Abe bio. Mintumi nhunu sɛ ebia wɔnnim saa nkabom no a ayɛ a wɔbesii ɛɛ Asante akonnwa so no. Wɔn nnaa n'anim hwɛeɛ na nti yɛntumi nhu sɛ ebia saa nkabom no Asanteman ne Hamel atwam anaa. Nti yɛmpɛ sɛ mibusa me na nɔɔse atutu abɛ bio, ɔpem soɔ, wada ama, maba wo nan ase, mekura wo nkotodwe anim. Bɔ mmɔden ara ne tutu wo nan na san bra te sɛnea Otumfoɔ Opoku Are ɔbaa ha no a ɔne yɛn nyinaa kɔɔ Hamel nti ɔpem soɔ wada ama mɛbusa wo bɔ mmɔden ara ne bra na ne abibifoɔ a yɛwɔ ha yɛnkɔ na yɛnsa nkɔgye yɛn ani te sɛ nea Otumfoɔ Opokuare baeɛ no a ɔne yɛn kɔɔ hɔ no.
Asantefoɔ no ne wɔn wɔ yɛ twaka bi ɛbɛdaa wɔn ntam ɛyɛ Opokuare a eh, wanya ne baabi kɔ yi, Otumfo Opoku a wanya ne baabi kɔ yi. Na ɛm sɛ Opoku a ayi, ɛyɛ ose tutu ba yi deɛ, monhyɛ da nhu biribi saa ɛwɔ ha. Dabi, sɛ yɛnte, yɛnte ne nka. Because yɛ deɛ yɛnim sɛ saa kuro no ne Asante. Ɛwɔ Twaka.
Ɛwɔ Twaka. But ɛyɛ ose tutu ba yi deɛ. Ose tutu ba yi deɛ, me nana, wo ba yi deɛ, yɛnhunu biribiara sɛ wo ne wɔn atwa mu o. Sɛ nso ebi a, ah, w'ani na ah, ah, ah, ahwɛ nkyɛn deɛ a, yɛbɛsrɛ wo ara sɛ bɔ mmɔden ara na bra na Asante amammerɛ no yɛmpagya na yɛn nkyirimma no a yɛagya wɔn a yɛma no na wɔn nso so nhunu na daakye bi wɔn nyini na yɛn nni hɔnom a wɔn nso so atoa so.
Yoo nana ɛbɛma wo pia o wei deɛ menim sɛ ɛyɛ dɛ yi a yɛ nana ɛɛ ose tutu Ɔbɛte na wama ne homene so akeka ne ho ɛfa ɛyɛ ayɔnkofa a ɛda ɛyɛ Asantefoɔ ne Hamer ntam no nti. Nana Wadaroma, ɛyɛ wo nana mo nso yɛwɔ Germany Hanover man mu na yɛde saa nkrɛ yɛ dɛn ɛma wo. Nana Piaw, ɛm sɛ ne korakora mu no yɛde nkɔmmɔdie no ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba awieɛ na Nana hu sɛ afeɛ a yɛasi mu yi ɛyɛ wohwɛ mu a December yi ɛɛ November mu na yɛwɔ yi, December Ghanafoɔ wɔn rekɔto aba Na na nam sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ ha yi, ɛyɛ Ghana ho dɔ ntekora nti na ama yɛn nyinaa yɛde akyim yɛahyia a yɛpɛ sɛ yɛnni nkɔmmɔ kakra. Ɛdeɛ bɛn na wowɔ ka kyerɛ wo manfoɔ? Yɛkɔto aba yi. Ah, ɛmmra so, ɛm sɛ December 7th, ɔho. Saa pɛpɛpɛ, Nana. Ɛna eh, ɔman Ghana, mokɔ akɔto aba. Mɛsrɛ ɔman no Mɛsrɛ ɔman no. Mesan su su bio, mɛsrɛ ɔman no, ɔman Ghana. Yɛn nyinaa yɛ nnipa baako. Monkɔto aba no ma no nyɛ fɛ. Ma momfa ntɔkwa ɛnkɔ. Matiu Makau nwie pɛyɛ. Monhwɛ ɔman no sɛdeɛ ɛresi rekɔ na monto aba pa ɛma deɛ ɔbɛtumi ayɛ ɔman no yie, ɛnyɛ deɛ ɔba abɛdi ɔman no aborɔ. Deɛ ɔbɛyɛ ɔman no yie ama sɛbi yɛn a ɛwɔ aburokyire Yɛatumi aba fie. Ɛnyɛ sɛ aburokyire tena na ɛyɛ yɛ dɛ, nanso ɛnam sɛ aban bi a ɛbaa yɛ etwaa mu no, wɔantoto nneɛma bebree amma yɛn ahɔho a yɛwɔ akwantuom no, ɛna ama yɛaka ha. Ɛno nti no, monto aba pa Ɛma deɛ ɔbɛyɛ ɔman no yie. Sɛ yɛn a yɛyɛ akwantufoɔ a yɛwɔ akwantuo mu, yɛn so yɛbɛba ɔman Ghana mu, ne yɛne mo a agyapo ɛɛ yɛfrɛ no sɛ abusua a mowɔ hɔ no, yɛatumi abɛtena, na adwuma a ɛwɔ sɛ yɛn so yɛba no yɛbɛyɛ, yɛatumi aba abɛyɛ ama ɔman no anya ne ntoma pa afira.
Ɔman no, sɛ ɛkɔ yei mu awo a, na watow aba a ahu baabi a wobɛtow aba ayɛ dɛn akɔ. Sɛ ɛnkɔ yie ma wo a, wo ara nso wobɛhu baabi a wobɛyɛ dɛn woatow aba. Ɛnna Nana Bafo Awuah, ɛyɛ Hanover man hene ama ɛyɛ Ghanafoɔ a afotuo a ɔwɔ a ɔde ma mo wɔ Ghana no no. Enti sɛ woretie a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛhu deɛ wobɛyɛ. Na Nana yi, ɛm sɛ nokorɛ na waka no pɛpɛɛpɛ. Piaw, yɛse panyini wɔ hɔ yi, ɔdware wie a na ayɛ sɛ eh, nsu asa. Na waka sɛ Ghanafoɔ nyinaa no nhwɛ wɔn asetena mu. Mefiri sɛ ɛyɛ afutuo a panyini biara de bɛma ɛyɛ eh, eh, ne nkorɔfoɔ anaasɛ n'akyitaafoɔ bi a wɔyɛ dɛ, wɔn di n'akyi. Nti eh, yɛde nkɔmmɔ no bɛyɛ dɛ, ɛbɛsia, ɛkyɛ sɛ eh, yɛatwetwe nkɔmmɔ akyɛ yie. Eh, na nanso so yɛbɛma no peaw sɛ wanya wasɛe ne mmerɛ ah, ɛne ɛyɛ Vopam TV Radio both Facebook, YouTube, Instagram a wobɛnya ayɛ dɛn ahwɛ yɛn. Na eh, before sɛ yɛbɛkɔ koraa no yɛbɛma Nana akwanya baako sima baako ntam na sɛ ɔwɔ biribi a anaasɛ nkyea bi mpo na ɔpɛ sɛ ɔnkyea ɛyɛ ne manfoɔ a Nana bɛtumi ayɛ dɛn afa saa akwanya wei so na wakyea ne mma. Nana yɛmmra wo so ne yɛmfa dwumadie yɛn dɛn ɛnsi ha. Ɔda Roma. Meda mo ase.
Ɛne ɔdɔ a monyaeɛ a mose ɛnnɛ dua yi mobɛba Nana Baafoɔ awua pɛsoa so na mone no abɛtwetwe nkɔmmɔ. Awurade nka mo ho. Mekyeɛ Hanover man nyinaa. Mɛsrɛ Hanover man, yadeɛ yi a aba yi, ma momfa nni agorɔ. Yei nyinaa yɛmmɔ yɛn ho ban yie. obi ne obi wɔ asɛm a, yɛbɛsrɛ mo sɛ, nananom yɛwɔ ha, momfa mmɛdan yɛn. Wo ne obi wɔ asɛm a, ɛmfa nkɔ aban mu. Ɛnante atwitwa no, yɛsrɛ mo, ɛdɔɔso. Monhwɛ na munyae. Sese mo ano mo ayɛ ama yɛto ada adi wɔ ɔman yi mu. Sɛbi, mmara bi wɔ hɔnom a, Yɛayɛ ama Ghanafoɔ nko ara, nso ɛnyɛ saa na ɛwɔ sɛ nka ɛba no. Yɛn ara yɛano, yɛn ara ano a ɛdi nkyene di mmoko yi, yɛn ara na yɛakɔfa saa asɛm no aba kurom ha. Nti mɛsrɛ mo, mɛsrɛ mo, monya asɛm a, Momfa mɛ dan yɛ. Mo ba m'anim na mo frɛ me ahomatorofoɔ so a, me nana baa afuowa, me nsa nsuo nnyina m'anomu ne mo nkasa. Mede ɔseɛ ɛbɛ yo ɔyɔ, na baabi a nokorɛ da biara no yɛde nokorɛ ato. Me kyea mo nyinaa, me da mo ase. Piaw abusuafoɔ, aha na yɛde dwumadie yi bɛsi, ɛɛ Nana Baafoɔ awia. Hanover man hene na me ne no twetwe nkɔmmɔ yi. Me a medi dwumadie yi ho so kyea me, yɛfrɛ me, ɛyɛ Doctor, dodoɔ no ara frɛ me Doctor Gyabaa Asante. Edin no, ɛdɔɔso but deɛ ɛbɛfa mo asom biara momfa no saa. Ɛɛ, na ɛsɛ yɛkra mo ano no. Vopam TV anaasɛ Vopam Radio, yɛwɔ Facebook, yɛwɔ Instagram, yɛwɔ YouTube. Ne nyinaa bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkɔ hɔ na wasɛkye yɛn na walike yɛn na mmerɛ pa no no wayɛ dɛ wanya ɛyɛ nsɛmpa a ɛkɔ so wɔ aburokyire ne Hanover man mu kyɛ sɛ baabiara no wayɛ dɛ